Fel y gallech chi ddisgwyl, dyw pawb ddim yn croesawu marchnad newydd i Gaerfyrddin. Ers 1846, bu masnachwyr wrth i stondinne yn denu pobl o bob rhan o Ddyfed i un o farchnadoedd mwyaf poblogedd Cymru. I'r ffyddloniaid, roedd cymeriad i'r hen bafiliwn a godwyd yn y 30au. Er bod tyllau yn y to erbyn hyn, glaw yn pystillo i lawr ar ambell stondin, a phobl yn sythu yn yr oerfel. Roedd awyrgylch arbennig i'r lle bob dydd Mercher a dydd Sadwrn drwy'r flwyddyn. Dyma'r wythnos ola' i'r hen le ac mae'r hen bobl wedi gwneud ymdrech arbennig i fod wrth eu stondin. Misus Mary Ann Cogan er enghraifft. Wel lot o change 'ma. Oes, pethe wedi newid lot ydyn nhw? O ydyn.
Dim fel oedd e.
So i chi'n teimlo yn ofnadw bod y lle yma'n dod lawr nawr te? O, wedyn mi, e, na siwr fi wedi dod mas eddi, wedyn fi bod mas cyn yn doleg, mas o ti. A nawr hwn eisiau fi lawr eddi, a mynd i'r ar o'r rhaid dwa i lawr i gweld beth sy'n mynd. I weid goodbye?
Goodbye iddo fe. Wy eisiau lawr gatre, a mi'n meddwl, wel, wel, Mae Cyfyrddin yn mynd i'r dogs. Mae wedi oltro.
Fe fydd yn gas gan ffrindiau Misus Cogan symud yn enwedig i'r adeiladed dros dro a baratoi'r ar gost o ddeng mil ar hugain o bunne gan Gyngor Dosbarth Caerfyrddin. Fis Mawrth nesa disgwylir y bydd y farced newydd yn barod. Dwi wedi gweud o oddi ar dechre nag oes dim isie tynnu hon lawr yfe? Na gyd ti isie hon yw'r top bach newy a neud tymed bach reit rown iddi a bydd popeth yn iawn yma. Ond mae'n mynd i gosti milodd o bunne i neud hynny. Odi, yn lle ni ma'r treth delwyr fydd yn talu ch'wel? Bydd y rates yn jwmpo lan gewch chi weld nawr. A ma' councillors ma' dw'n nw'n becso dim ch'wel on ca'l hala arian rwyn arall yndyfe? Ma' na'n rwydd iawn, 'llwn ni gyd neud na, hala arian rwyn arall. Y mae'r farced wedi bod yn llawn cymeriadau o'r dechre. Dyma'r lle i dynnu cos ambell i gwsmer a thynnu cwstwm hefyd. Dau gymeriad ffraeth y cylch ydy Cliff Davies a Luther Edwards, un yn gwerthu melysion a'r llall esgidiau. Wel shwt le o'dd ma te pan ddechreuoch chi ma gynta?
O, gwd. Popeth yn iawn. Sa'n gwybod beth ddweud nawr.
Ond faint o- faint o'dd ma pryd hynny? Ar y stondine?

Bu dadle mawr ers misoedd ynghylch y farced newydd yn enwedig gan y bydde'r rhenti yn uwch. Ond does dim gwadu fod y dewis i'r cynghorwyr erbyn hyn yn un cyfyng. Y mae'r adeilade newydd i gostio 900,000 o bunne. Yn ôl swyddogion y cyngor fel Bill Rees, roedd angen gwario 600,000 i adfer yr adeilad presennol. Sut le fydd y farced newydd? O, bydd ddim lot o waniaeth, ond yr unig beth yw bydd siopa rown uh, ar ochr, rown yr precinct, beth nhw'n galw'r uh, uh, Concord, rown yr, yr lle, bydd siopa ar gau mynd i, uh, i gadw mlaen, uh, wel, am, am byth uh, wedyn ni nawr o'n mynd mlaen. Bydd na fordydd agored, stondinau agored o fewn y farchnad wedyn ni? Bydd a gwmwys yn beth yma nawr. Ond bydd hi'n chydig bach yn wahanol, fydd hi'n lanach o bosib, bydd hi? O, fi'n siwr bydd hi'n lanach.
Mae yna bobl wedi bod yn dadle y byddan nhw'n gorfod talu llawer mwy o rent yn yr adeilad newydd sbon. Wel, di, di hwnna ddim yn iawn. Um, fi'n credu sa'ch chi'n gofyn yn y to. Um, mae lot o ddynau nhw wedi gweud na, ond uh, a ddarfyn ni wedi cael meeting yn y ddiweddar, maen nhw'n gweud na, maen nhw'n gwybod di hwnna ddim yn iawn. Does dim amheuaeth y bydd y misoedd nesaf yn rhai anghyfforddus i'r masnachwyr Cant a thrigen o stondinau yn y cytiau pren. Yna, fis Mawrth nesa, efallai y bydd y farced newydd yn barod, ac er fod 'na gwyno am bopeth ar hyn o bryd, mae'n bur sicr mai diflannu wna'r cwynion hynny o fewn misoedd. Wedi'r cyfan, bu protestio 1930 pan agorwyd y pafiliwn sydd ar fin cael ei ddymchwel. Bu rhai o'r farn i'r pafiliwn ddifetha cymeriad yr hen safle o gwmpas y cloc lle arferai'r masnachwyr ymgasglu. Ond efallai mai pobl y farched sydd wedi gwneud yr hen le yn boblogedd. Ac os fydd y bobl yno flwyddyn nesa, fe ail godir yr hwyl ac fe ddaw'r busnes yn ôl eto. Ond edrych ar y pris am am y stores, bydd bydd ddim yn talu twel. Sef neb yn mynd i talu fyny 22 pound am am store ar y farched. Ie, maen nhw'n gweud bod nhw'n llawn dop yn barod. O, Pobl wedi gofyn yn godwm miwn. Ie.